Shwt ych chi'n teimlo nawr, Mister Pugh? Dim mor ddrwg rwan, Doctor. Dydi'r boen ddim gin weithio. Byddwn i fawr o dro â chael gwared hwnna. Dyw tynnu pendics yn ddim byd y dyddiau yma. Ewch i gysgu'n syth ar ôl hwn. Nawr, Mister Pugh. Rwy am i chi dreog fri ddeg.

Rwan ta, unwaith eto, efo'n gilydd. Un, dau, tri. Dyna sydyn boenish gri, cwne'n fach mewn trap mewn cae.

Sgynnoch chi ddim parch, dydwch. Sgynnoch chi ddim parch. Tybed y bach na sydd yn gwyno fel twn i ddim beth, mewn trap, mewn tŷ, mewn eglwys, mewn ysgol, mewn trwbl? Ond ni allwn ddweud be mae yn galw am ryddhad. Drwy'r ofnus nawn yn crio'i gloi. Gan ddychryn pethau byw y wlad. Boen meddw, y gwarth, fel straeon, yr stelcian yn hun wawr, yn crychu wyneb bychan wan mewn trap.

Cynulleidfao'r cyfr yw rhai i'w. Rhoi poteli llath i lawr yn y tŷ bach, dyna beth wnaethon nhw ddod dros. Amhosib. A sgrifennu pethau brwn tarawaliau. Beth?
Nid oes yma le i lechu, ond mae yma le i. Gwerthfawrogi'r eiddo, heb yr ydi mai melin o amgylch ei wddf, a'i daflu i aegr y môr, nag iddo rwystroi y wraig bychain hyn.

Dim heno, sir. Sim lle ni, mae'n llawn.
Silence! Sgynnoch chi ddim parch, dydwch. Cewch chi sefyll i'r gornel? Wel, ar wahân. Byddwch chi'ch dau yn disgyn ar eich pennau i ddistryw un o'r dyddiau nesaf yma. Dwi'n nabod y teip. Rwan ta. Unwaith eto. Hefo'n gilydd. Un, dau, tri.
Mam yn dal y pri. Pri wedi marw. Mam y crio yn arw.
Be fydd pobl yn feddwl o honnau? O, y gwarth. O, y boen. Mam.
Dos ongol i'r gwalch bach i ti. Dos o ngolwg i i'r gornel a digon!
Dyna'r parch dwi'n gael ar ôl yr holl drafferth. Yr hen drwyn drws nesa gafodd hyd iddo fo bora ma yn stepan drws. Ond be? Pwy?
O, diar mi, dwn i'm sut y gallai godi mhen byth rhagor. Wel, am beth dych chi'n siarad dynas? Hwn!
Llythyr mae o di sgwennu. Fi be o hwnna?
Symuda di o'r gymwlad i waith eto, mi colbia i fi! Llythyr to chi? Ia, llythyr budur, mae wedi sgwennu'r hen nogan bowd na. A mae'r hen drwyn drws nesaf wedi ddarllen. O, mi fydd y pentra i gyd yn gwybod cyn amser cael hyn o. Ia, ond Misus Piw bach...
O, lwch, darllenwch o. Uh. Darllenwch o ta. O, gwarth, gwaith siarad.

Iddi hi mae 'di sgwennu hwn. Wel, i chyfeiru at is ar y cefn. Wel.
Eleni bach yn gamu, mae yn disgwyl babi. Doctor, doctor, dewch â frys i'w helpu. Wel, ydi dad o yn gwybod am hwn? Pam? Wel, mi ddylech ddangos hwn iddo fo. Pam dylwn i?
Fi di fam o. Fi sy'n gorfod diodda. O, mi fyddai'n destun sbort i'r ardal i gyd. Peli magu'r babi, Bil i gorff a golchi, Colli cwsg, colli cwsg, Rhaid y pwyth a phriodi.
Dyma ti, 'nghariad i, fyddi di ddim yr un un ar ôl hwnna.
Arna ti mae'r bai. Chdi 'di dad o. Blas y ciw yn y cawl. Wnes i ddim. Dyna dy ddrwg di, 'nes di ddim byd erioed. Dim dylanwad. Gofal i gyd arna i. Ond o leia ma nhw'n mynd i briodi. Am bo rhaid iddyn nhw.
Fe fydd rhên drwyn drws nesa na wrth i bob pan geiff i wbod. Mae'n rhaid i ni fod yn gefn iddyn nhw ar amser fel hyn. Ond dy gwarth!
Wel, dwn i'm sut y gelli di godi dy ben byth rhagor. Amen!
Mae'r ysgrifen ar y mur gyfellion. Do'n i ddim pwy ysgrifennodd e. Ond mae'r brwsh yn sgubo gyfleillion, yn sgubo ac yn sgubo'r man is. Dyna lle byth oedd e! O'n i'n wneud! Fel ngardd hedyn wyddoch chi. Sgubo. Yn sgubo nhw allan i lafurio'r ddeiar. Felly, a wna pob un ohonoch chi sy'n cytuno i dorri allan y brawd Billy Pugh a'r chwaer Nellie Hughes daflu'r afal cyntaf wrth godi law?

Un, dau, tri.
Rhowch fain melin am i wddf. Mae daflu bws y chwarel fawr. Bravo! A dim smocio yn y tai bach. A mae'n mynd i briodi yn y registry mewn blows las a chostiwm goch. Ond mae canodd wedi gorfod gwneud. Gorfod, na'r drwg! A fo ynta wedi ennill dau lyfr am hel at y genhadaeth a phob peth. Mam!
Dyma hi.
Dewch i mewn, Genarthi. Does dim eisiau chi fod yn swil efo ni.
Mae, um, mae'n ddrwg iawn gen i am hyn, Mrs Pugh.
Mi ddylswn i feddwl hefyd. Olwch, peidiwch â dechrau.
Arna i roedd y bai. Fe roes i lon casgan o fala cochion iddo fo. Coch, coch!
A finna wedi edrych ymlaen cymaint at briodas wen.
Fe dynnuddwn i lawr beg neu ddoi. Iawn piti dros ei dad e hefyd. Ie, a finte'n ddiacon a phopeth. Fe fydd rhaid iddo ymddiswyddo rwan yn bydd? A mynd i'r eglwys. Ha!
Blows las a chostiwm goch. Tri mis, cofiwch. A hith heb weud gair wrth i mam. Mm, haren, slwt fach iddi. A nwth e wedi aberthu cyment drwsti gartre. Danfon i'r grammar school. A wedyn i coleg Bangor. Mm. Dysgodd i fawr o ddim fanni beth bynnag. Ond sut i garu?

Ydw, syr. Philip Huw, A wyt ti wrth wŷr o fod yn dymuno rhoi modrwy ar fys pechaduraeth? Ydw i, syr. Pwy sy'n tystio i hyn i gyd? Y bu yr hen ddyn i dâd. Gan hynny, os gall neb ddangos achos cyfiawn pam na ddylid y cysylltu'n gyfreithiol, dyweded hynny yr awr hon, neu na ddyweded byth ar ôl hyn.
Mae'n gwisgo blows las a chostiwm goch a sganddi ddim hawl. Silence!
Ellis Hughes. Sech chi'n cwili dydwch? Dach chi'm yn disgwyl pasio scholarship fel hyn. Mi wnaes, syr.
A lle mae chwi sgwen chi? Ar fwrdd y cymun yng nghapel Troed y Rhiw.
Lleddwch y llo pasgedig a dygwch y wisg wen orau amdani. Yr wyf i'n galw ar y personau sydd yma'n bresennol. Yr wyf i'n galw ar y personau sydd yma'n bresennol. I dystiolaethu fy mod i. I dystiolaethu fy mod i.

Fedri di ddim rhoi tâl ar hwnna. Be? Fedri di ddim cael chegi. I fawen i sy'n brifo. Beth?
I fawen i'n boenus.
Silence! Ti da hi yma. Yn y gryg mae lle hi.
Sgyn ti'm hawl.
Ydw i wedi cael digon ar sŵn yn yr ysgol tro dydd. Cicio dy sodla mi'n anslafio fan hyn. Gwyddyn yr iard. Golchi clytiad drewllyd. Siarad yn y dosbarth.
Nes mae nwylo i'n gignoeth. Sgrechian yn lle'r cinio.
A dyma'r tâl rwy'n gael. Ble mae mwy di?
Fal. Yn, yn byd o'n fal o fore da nos. Ti di newid tipyn ar dy gan yn dwyt ti? Mol i bron a bystio. Dwi neb rwan.
Hen esgid i throi heibio. O, paid a cwyno.
Hen bram di rhydiar, doma'n sgrap. Fi ddistaw yn nas. Heddi ma goch y delyn. Fyswn i'n bron i fancar. Pan na dre i di am headship. Headship.

Poen ar byd, Mister Pugh, poen ar byd! Mae'n ddrwg gen i chtdyrbio chi, Cynghorydd Pritchard.
Ie. Dwi fyny at 'y ngwddw mewn gwaith. Mae yna lawer o alw ar ddyn fel chi. Does dim munud o lonydd i'w gael, mae pawb eisiau rhywbeth. Eisiau cyngor.
O, eisiau ti cyngor, e? Cael eich barn.
Ie, cael ymhleidlais, te. Chwilio am gymorth. O, chwilio am swydd. Wel, ie. Yym, be sy gynnoch chi i'w gynnig? O, qualifications, Cynghorydd Pritchard, a thestimonials. O, da i ddim.
Allai ddysgu Cymraeg, a Lladin. Gwastraff amser.
Cynyrchu drama.
A chwarae plant.
Chwarae piano.
Lol i gyd!
Sefyll ar ym mhen ac adroddias i tirion.
Os gynnoch chi matric. Matric?
Matric, M-A-T-R-I dot ec, matric. W- wel, oes, o- o- ond... Ydych chi wedi darllen y rhodd mam? Tychwithig allan.
Sawl diwrnod sy'n rwythnos? Saith. I, i bawb ond Tad Neli. Ble mae o? Yn ei wely. Pwy? Tad Neli.
Y rhodd mam, y rhodd mam. Ble mae y rhodd mam?
A'r hoelen yn tŷ bach.
Ugain punt.
Ugain punt? Ugain punt. Mi fydd yn anodd argyhoeddi'r pwyllgor yr addysg. Ond does gen i ddim ugain punt.
Nid oes yma le i lechu, ond mae yma le i a pethau felly. Dyna be ysgrifennodd e ar y mur, Councillor Pritchard, sir.
Ugain punt, dywedais i. Ugain punt. Ugain. Oes na ychwanegiad ar ugain? Ugain punt? Ym i gynigai gant am y job, sir. Cant.
Cant wedi gynnig. Oes na ychwanegiad ar gant? Mynd am can punt. Mae nhw'n... Cant a hanner.

in court. Chi'm yn sylwi bod nhw'n dechrau cau o'n cwmpas ni?
Dwsoch chi am Twmi Gorlan bore ma? A oedd ei fam dri an y Telegraph? I chwythu'n dipia man, meddan nhw. Fe ddaethon nhw hyd iddi fraich, fach e. Maen nhw'n dod a'i adre mewn bocs. Mae darn ohono fo'n well na dim. Digon i wneud angladd.
Sgin ti ddim cwilydd sefyll yma na'r petha bach yn diodda? Dydw i ddim yn mynd i gymryd rhan yn y syrcas. Ond ni sy'n gorfod ymladd drosto fe, Conshi! Mae rhai fatha fo'n waeth na bradwyr! Ers teithi nhw gyd ti isie? Yn erbyn wal! Pwy da chi ddeud be di be? Cyhoeddi! Cyhoeddi! Does gennym syniad! Cyhoeddi! Cyhoeddi! Cyhoeddi! Benwch yr hodd mam!

a ddedfryd, un, dau, tri.
Aelod!
Y poen ydyw'r